Dzidzɔnyae wònye be míegado go egbea teƒe sia teƒe yi ke ɖega le Pan-Afrika ƒe wɔna yi ke míede to be dumenyo mesu aƒe ƒe ɣeyiɣi ayi de. Yɔ ame aɖe nàɖe eme nɛ be ɣeyiɣia gadɔ azɔ be míasrɔ̃ nu tso míaƒe dekɔnu ŋuti. Metɔ tɔgbi akɔsu adelẽa. Ɛɛ, meda akpe manya agblɔ be míegado go egbea. Míele edzi nɔ ge tso fifia va se na ga adre kple afã. Teƒe yae nye dekɔnua srɔ̃ƒe. Nuyi ke nènya eyi ke nèse. Mèse dedeƒo o. Mègagblɔ ɖokuiwò be yenya nusianu. Nunya didoe, asi metunu o. Na míasrɔ̃e tso gbɔwò hã nasrɔ̃e tso mía gbɔ, ale be míaƒe glikpuiwo katã mua. Míatee kpɔ be míate ŋu afɔ wo mahã. Mama gã aboshishi evelia, ele mía gbɔ gbaa. Edze dekɔnu aɖewo gɔme. Edzi yi ge gbaa. Míakpɔ nu yiwo ke nye nu yi ke mía tɔgbuiwo wɔ da ɖi yi ke mi mesia gɔme o. Ele be mama nekpe ɖe nye kple ŋutsuwo gbaa. Míakpɔ nu mawo ƒe vanyenye kple mɔe dzi wòle be míato anɔ agbe didi le egbe ƒe ŋkekewo me. Susu ka ta esrɔ̃ɖeƒewo gbegblẽm ɖo, ye susu ka tae Agblɔ be agbe didi megali nenema o. Dɔléle baɖabaɖawo nɔ anyi ŋkeke yiwo me susu katã wòle nenema o. Eya kple bubue nye nuyi ke wòle be míaƒo nu tso eŋuti egbea. Ye nenema ke, nenye be nenye ame aɖe le gaƒoƒoea me yi wòzu be dɔléle triakɔ aɖewo le mewò, dɔléle yi ke nenye be ne èmlɔ anyia, mète ŋu fɔna o, manya nuyi tutu le fu ɖem na wò egbea, awɔ be nèha ehaya vĩi. Gake ŋkeketɔ gbea, àkpɔ be egatɔtɔ vie, ehiã amagbe. ehiã amagbe ɖoɖo ɣemaɣi ale be míado ta ɖa teƒe yi ke woyɔna be Shekinah Herbal Clinic. Enye kple woƒe ɖɔkta yi ke nye Tɔgbe Hoda Zameti evelia míenɔ anyi nyi tsɔ ƒo nu tso enu geɖewo ŋuti. Emetunuwo katã mele wo he ga vɛ ale be míasrɔ̃ nu gbogbowo. Mama, meɖo ɣi zɔ na wò. Meɖo ɣi o tɔgbi, zɔ le mía ŋu. Mama one.
No size. Leke nye eklikɔ? Yoo, klikɔtɔwo fɔ nyuie. Wodo gbe na mi. Míexɔ gbe na klikɔwo kekeake be mahafi mava gbɔwò amedzi mada akpe manyagblɔ ne ame yiwo katã wɔna kpekpeɖeŋuti na mí tso míaƒe wɔna yiwo ŋuti. Ke vɔa, medie mana dua dza nanya nyuie be alo míemama aɖe yi ke woyɔna be tɔvisi mama tɔvisi evelia. E, ena míenya be yewo avenɔwoa yewole yewoƒe azã totoe aɖe ɖumii ko na ŋkɔe be avenɔtutuɖozã. Aha, wobe azaya le gɔme dze ge le fiɖa yike le ŋgɔ nami yike nye leti ya mimi le fia ƒe ŋkeke adrea ŋkeke we adrea gbe gbema gbe tututu yike nye fiɖa ya le ŋgɔ namia wobe ye yewoa dzra edu me ɖo ye yewoa dzra edu yike me yewo dzadzra ge ɖo gbema gbe vevie tɔa eya nye akatsi ƒe emɔ geɖewo dzi yewonɔ nage be teƒea nakɔ hafi azã bliboa nadze egɔme. Ke le ŋkeke tɔgbe yi ke nye ɣleti ya me míle fia ƒe ŋkeke bla wue asieke, nineteenth, yi ke nye kɔsiɖa yi ke le ŋgɔ na mía yevua be Health Walk hã, ele be woaɖe afɔ ade ka me akpɔ be seselelãme tɔxɛ aɖe nanɔ wo me, woadzra woƒe afɔ kple woƒe asiwo ɖo na azã bliboa ɖuɖu Ke le xexeɔ ko amea wobe yewoatso yewoagɔmedzege tso teƒe yi ke ne yi ɖaka tsi woyɔna be Fourth Junction ye yewoazɔ ato teƒe ma kekeeke ava to teƒe yi ke woyɔna be Bypass ye yewole edzi nɔ ge ŋu ava wu nu ɖe RC Park. Ke le ŋkeke e ŋkeke e kɔ ɣleti ya ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-ɖekɛ yi ke nye blaɖa yi ke gbɔna e matsɔe ko be eya nyitsɔ blaɖa yi ke gbɔna ƒe kɔsiɖa ɖeka yi ke le ŋgɔ na mia yi ye yewoayi ɖe teƒe yi ke woyɔna be Datsutagba, Datsutagba. Teƒe ma nye dzɔdzɔmenunyawo srɔ̃ƒe yi ke wòhiã be eƒe vidzidzi ɖe sia ɖe yi ke vovo le ŋutiwò ale be nàdze agbagba ayi ɖe teƒe ma va yi kpɔ enu yiwo dzɔ le teƒe ma hã. Datsutagba, teƒe mae aʋa, aʋa yi ke míatɔ aŋlɔ wo wɔ kple ebluawo kple adawo kple enu geɖewo yi edzi le gaƒoƒo ma me ta míadze agbagba be míayi ɖe teƒe ma. Ke le ŋkeke Ŋkeke yi ke gale ŋgɔ nɛ le ŋkeke etɔ̃ mawo gbea ye nye ɣleti ya me míele fia ƒe ŋkeke blaveve etɔ̃a gbe yi ke nye Yawuɖagbee. Woawɔ kɔnunu tɔxɛ aɖe na efia yeye yiwo katã woɖo le Avenɔnuto me yi ke wona ŋkɔe be afɔkpa, afɔkpadodo kple atamukaka na woƒe fiagã yi ke le nuto mɔ me. Enye dekɔnu yi ke nye enusɔsrɔ̃ geɖewo le eme. Anyo be míwo katã míayi avakpɔe. Ke le ŋkeke yi ke nye. E, Fiɖagbe yi ke nye ɣletia ƒe ŋkeke blavevɔ enie gbe yi woawɔ live, woŋt woyɔnɛ be Avenɔ Live Concert. Avenɔ Live Concert ɖe yi ɖe teƒe ma gbe ma gbea modzaka ɖeɖe kple tɔtɔwo wo dzi nɔ ge. Ye teƒe yi ke wɔna ya nanɔ dzi ɖo ye nye RC Park yi ke le Akatsi yi ke le ŋufɔke yi ke nye Memleɖagba ye woyɔna be Paki alo Deba hã. Teƒe mae míe nu geɖewo srɔ̃ ge atso avenɔdu bliboa, aleke avenɔdu hewɔ hezɔ ɖe ɖoɖo nu va ɖo teƒe yi ke wole egbea, ŋkɔ avenɔ ƒe dzɔtsoƒe kple woƒe dekɔnu aɖewo yi ke míemese wo kpɔ oa. Gbe ma gbee míe le enu mawo se ge. Eya tso mía mama yi ke le avenɔ nutowo me wo dometɔ ɖeka yi ke woyɔna be Mama Tɔvisi Evelia yi ƒe agbagbadzedze wɔe be míaƒe asi ka Nenema ye ne make nye mama ɖagbe nye anye ŋutɔ nye mama ɖagbe nɔ be mama ɖagbe kɔ na nye be pekia woƒe nya gblɔ mie le aha wo hã woƒe azã yi ke wo ɖuna yi ke wo na ŋkɔe be gbi tu gbi tu kɔ zã mhm gbi gbi du kɔ zã ok gbi du kɔ zã azã ya egɔme dze ge le leti wevia ƒe ŋkeke gbãtɔ yi ke nye fira gbãtɔ yi ke le leti wevia me ye wo le woƒe azã ya egɔme dze ge Ahan azãe ɖuɖua ele dzi yi ge ŋkeke bliboɔ ye ŋkeke gbogbowo le eme. Wosrɔ̃na nu geɖewo, woɖuna zãe kple e woƒe nɔviwo ke woyɔna be xɔxɔewo elabena mi be gbiawoa, xɔxɔewo kple pekiawoa, woawo mieyɔna be gbiawo. Ta zãea xɔxɔe kple pekiawo le wo azãea ɖu ge. Te le azãea ɖuɖu me akpɔ be pekiawo ƒe fiagã yi ke woyɔna be degã kɔdjo de ezi me nɔ ge ye nenema ke nye Pik, e, xɔxɔeawo ƒe fiagã yi ke woyɔna be tɔgbiga, tɔgbiga Gabusu, hã, tɔgbiga Gabusu, wɔwoe le zi me nɔ ge. Ke wɔna le gɔme dze ge yi ke nye fiɖa le, e, ɣleti, e, wuievea ƒe ŋkeke gbãtɔ gbe ma gbee wo, woadze wɔna yi ke woyɔna be Mia Wui Zɔ, Mia Wui Zɔ. Gbe ma gbe wole wui zɔ do ge na amekpekpe ɖe sia ɖe yi ke atso teƒeteƒewo ava teƒe ma.

awu nu, akplɔ nu ɖekɛ, asafo fia na abutia, agɔ ve, eye nenema kee nye tɔgbui Azuma yi ke nye sɔfo fia, sɔfo fia na abutia, aga ve, mama, mama wɛnenyo gbãtɔ yi ke nye sɔhɛ nyɔnu fia na abutiawo, eye nenema ke nye ƒometatɔ Jasper Aliƒo yi tsɔfo. Edwin Bruni, nenema kee nye zikpuitɔ bɔgɛ aɖum, Rev. Ritai Ernest Tɔgbi Fuli Dake, Emil Bruni yi ke nye vinɔ na Ameyinugba, Miafo Bright Katseku yi ke nye sɔhɛwo ƒe efia eye nenema kee nye Mama Dragbo Etɔ̃lia yi ke nye nyɔnufia na Abutia, Tɔgbi Dee Kwesi Etɔ̃lia yi ke nye ɖusimefia na Abutia. Ye ne make nye Chief Inspector Retire yi Manuel Edus Adusu yi yi tso Abutuya kple ƒomeawo tsɔ vevesese hele gbeƒa ɖem woƒe vi woƒe tɔ yi ke le woagbenɔ yia woyɔe be tɔgbi akpli Bediaku atɔ̃lia yi ke nye Mankralo na Abutuya Agɔve ƒe kuku eƒe kunuwɔwɔ kple eɖiɖi ŋu ke ƒomeawo ɖoe be eƒe kunuwɔwɔ ayi alea Viɖe yi ke le ŋgɔ na mía le ɣleti ya ƒe ŋkeke wuiadrea gbee woaxɔ ameyinugba ava abutia agɔve hena ŋudɔdɔ nɛ ɖe dekɔnu ƒe akpa dzi. Ƒomeawo ɖoe be le ŋufɔke yi ke nye memliɖa ɣi woawɔ dzadzraɖo na mía tɔgbui ya ale be subɔsubɔ wɔwɔ nɛ adze gɔme ŋdi ga adre ŋdi ga asieke kple afã eye le ema megbea woatsɔ ameyinugba aɖo ɖe kɔƒe le dekɔnu ƒe akpa dzi. Le ŋufɔ ke yi ke nye Kɔsiɖagba woade akpeda sɔlime na mía tɔgbuiawo yi woɖoe be kplɔdzigadzɔdzɔ ayi edzi enumake. Ameyinugba ƒe ahosi yi ke wògblẽ ɖea, eyae nye mía dada Victoria Adjei Alifo. Ƒomeawo tsɔ vevesese hele nɔvinɔviwo kpem hena mía tɔ yi ke le eƒe agbenɔɣia, woyɔe be Tɔgbui Akpli Bediaku Atɔ̃lia. ƒe ɖiɖi eŋu. Mama nenye be mɔ ɖeɖe lia, mina Mawu nu kple ame yiwo katã wɔ kpekpeɖeŋu na mí kɔsiɖaɣi me va yi, kɔsiɖaɣi va yi kple ame yiwo gadze egɔme gbã. Wo dometɔ aɖee nye mía tɔ, e, mía nɔ yi ke woyɔna be Bridget Adzadu. Ena mí five cedis. Aƒenɔ ya tso Mafideve me. Ye nema ke nye David Ameteku yi ke le xɔxɔe na mí tu eŋti, e, Ghana cedis nyitsɔ kple etsɔe va yi Eye nema ke nye mía tɔ yike woyɔna be Kenneth Chawuji ku dzo na mí twenty cedis. Efo Wilson Dɔdzi thirty one cedis ye ne na mí last week. Eye nema ke nye John Kɔbla nu xoxo eighteen cedis. Efo Victor Nyo ɖeka fifteen cedis eye nema ke nye mía nɔ e Faustina Gedja twenty cedis. Efo Edred Kpodo nena mí ten Ghana cedis eye nema ke nye fo Seth Dzekpe

Ena mi Twenty Cedis ye nema ke nye Benedicta nukunu Twenty One Cedis. Mía nɔ yi ke woyɔna be Sicilia dua ma kpɔ ebe yedi be yeazã mɔnukpɔkpɔe ada akpe ne eve vidzidziwo katã le Koforidua Nkrakai yiwo ke nɔ Roman Katolek ha yi ke woyɔna be St. Stephen me ɖe woƒe dekɔnu yi ke woɖe fia egbea le tsɔtsi me la ta. Yebia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui na wo katã. Wò hã dze agba bena wòawɔ kpekpeɖeŋu na mí gbã hafi. wɔna na ayi dzi. Medi be mama ɣeyiɣia ɖeko mexɔ ge la si wogbã. Mayi ɖe eh, Shekinah-tɔwo gbɔ jazz miniti sue aɖe ko me vava ge fila. Ne megbɔ va, míele wɔna dzi yi ge kple dekɔnu. Egbea, eh, eh, menɔnɔ ge bɔbɔe ya o. Mi, minam jazz miniti woame atɔ̃ meyina Shekinah eh, Heber tɔwo gbɔ mava. Dɔkta Medowe zana va Pan Africa TV. Eyo, mezɔ ɖe mia ŋu. Ok, egbea medi be míaɖi tsa vi aɖe le teƒe ya ale be míasrɔ̃ nu tso míaƒe dɔléla aɖewo ŋuti. Oh, oh, okay. Egbea míenu ƒo ge tso typhoid. A typhoid.
Aha, medi mabia be ɖe typhoid a dɔlele ka tɔgbi wònye ye nu aleke wòtsɔ hegblẽa nu le amegbetɔ ŋuti. Typhoid fever, ii, Typhus alo Salmonella typhi, Salmonella typhi, dɔléle ma míekpɔnɛ tsona nuɖuɖu gbɔ le kpɔɖeŋu me fofo ŋu. Okay. Uh, carrot, okay.
cabbage, Vevie ŋutɔ nui ke womeɖana hafi ɖuna o. Ne eɖui nenema ko akpe ne ekpe vi aɖe klẽ li o ko ne ekpe kpe ko ke mi ge ɖe dɔ me hafi etɔ ɖe dɔkavia dzi ko ke eŋu nom le dɔkavia me. Ko etona dɔkavi ma me va yi gena ɖe míama lã ekatsuwo me. Míama katsuwo me wonɔn vɛ nɔna vɛ yina ɖe hɔhlɔ̃ me yina ɖe susu me kpa dzi. yina ɖe tavua me yina ɖe akɔta va yina ɖe kpeƒe kpeƒewo. Nume nana ye be wobe wɔ dodokpɔ wo dona ŋu le akpa ya godzi me hafi wɔna e nenem ƒe edodokpɔwoe. Taɖevi míase me nyuie hafi be typhoid hafi be elẽvi aɖewo wonye nugbagbevi aɖewo wonye. Elẽvi gbagbevi wonye abe kokovi ene. Tanɛ be wo tsika ɖo num wòku na ŋu ne ɖo tagbɔ koa egatrɔ gagbɔ ake ta mesã ŋu. Typhoid ane mi le gblɔm ame ame ame sia ame nya dɔlele tutu yɔ be typhoid o. Leke ƒe nugblẽƒe wole leke wotsɔ gblẽ nu le ame ŋuti ne wodze gɔmea dzesi aɖewo tɔgbi li mia kpɔa.

Ale be ne e, wòle ŋuti wòʋuʋu va yi ɖo afi aɖea, ne mìkpla ame aɖe mì ŋu ɖum ye nuɖuɖua menye enu xodzo o, amea hã xɔ ge. Ke míakpɔ e, nenye be ame aɖe typhoid le ama, ama ŋutia, e, míakpɔ ɖa be ɖe nu ka tɔgbiwo dzɔna. Ame aɖewo gblɔna be ʋu, eŋu dona ɖe ame ŋuti, nye mesena gbɔ o. Typhoid ne wòle ame ŋutia, nu kawoe wògblẽna ɖe ame ŋuti? As typhoid enɔa ŋu le ame ŋuti. Eɖua ŋu le lãmename. Exana mɔ ne vidzidzi ne nyɔnu ƒe akpa dzi hã. Egblẽa nu geɖe tso ame ŋuti. Eŋɔa do ɖe dɔkavi ŋuti na ame ne wova tsi va eɖɔ fi aɖe kɔa, yevuwo yɔɛ be perforation ulcer. Efia be perforation, the word perforation, enu yi ke wo abe tɔnee wokɔ kɔ nuwo do floflofloflo ene. ta ye wowɔ ni ɖe dɔkavi ŋuti ta ye wobe perforation ulcer ale va zu perforation hole perforated uh, holes ekpe eto eto eto dɔkaviwo keŋ ko wɔ kafi ma godzi wòva nye sedzi kakɛ sɛ ma ke ka ema ne mewɔ dɔ na ama o kɔ edze be ama naku. ke míakpɔe ɖa eh, enumɔwo tɔgbi ne dzɔ ɖi wote ŋu danɛ typhoid o typhoid wodanɛ Typhoid amagbe sɔŋ koe da typhoid. Amagbe ko nye nye ya menya be ate ŋu ada typhoid. Ate ŋu ada typhoid ke míakpɔ emm nenye be ame aɖe yi ke le nye kplu kpɔm fifi la wòzu be typhoid le fu ɖem na ma le gaƒoƒo ya mea, afɔɖeɖe ka wòle be ama naɖe? Ame ka na le dze dɔ wobe typhoid fever alo emotsodzitɔ. Etaɖoame vɔ̃ɖivɔ̃ɖi dɔmedɔame ma ye ne suspect be typhoid kina va Shekinah Herbal Clinic. Dodokpɔ li míewɔna kpɔna mía be ye kɔtee kɔ ke mide dɔ na o. Shekinah menya be aɖo yia mi rotate-na alo mietsana teƒeteƒe o. Míakpɔ tso etsɔ dzo ɖa, kpla ɖa heyina míakpɔ teƒewo nɔ ge na le afi mía yi ɖe dzi. Edzoɖagbea me le Klagɔn le Shekinah Herbal Clinic. Le Klagɔn la, Kla Tema Motorwaya dzi te ɖe Under Bridge-a ŋuti le Mɔ Gã To Motorwaya dzi tso ŋdi va se ɖe Gatɔn me. Ke bleɖeagbã nye ŋutɔŋutɔ mele Sogakɔƒe. Sogakɔƒe dɔwɔƒea ele ŋu e e ehoŋuɖoƒea ŋutɔŋutɔ te ɖe Freedom FM ŋuti le ŋudoa ƒe ŋkume afi ma godzi ko wòle. Tso ŋdi va se bleɖeagbã ŋdi va se ɖe ga eve me ye mí afi ma nɔ ge.

ale be tso ŋdi va se ɖe ga eve. Ke e ya e ku ɖa gbea ne míkpa tso afi ma ke míyi ɖe akatsi. Akatsi ya míano magava hotel kpɔ me. Magava hotel tso ŋdi va se ɖe ŋdɔkutsu ga etɔ̃ me. Ke fi ɖa gbea míano Laklivi kɔƒe Fafali guest house. Laklivi kɔƒe Fafali guest house tso ŋdi va se ɖe ga etɔ̃. Mabia mase be beɖi zigeɖia gbɔna be dzoɖagba yele klago. Bladagbe le sogakɔƒe ɖewo fia be nenye be ne dzo le klagɔ dzo blada dzoɖagbe ma ɖi teƒe ma ɖo nɔ tutu alo edɔwɔlawo nɔ teƒe ma. O oh, klagɔ nɔ
ʋuʋu gbe sia gbe ko la be police station ƒe charge officer na wometu na ʋɔ gba ɖe ge gbe o. Eh, Shekina Herbal Clinic le klagɔ amewo ne nye meli o dɔdalawo la fima ka akpɔ gbɔ fine. Miakpɔ Shekina dɔwɔƒa ƒe kaƒodzesi yi ke miezana.

Dzoɖagbe yi ke nye Tsɔayi le Kragɔ nɔ ge ye Blaɖagbe ya nɔ Sogakume ŋudzeƒe gã. Ame yiwo katã le Agave kple e, Mafi nuto mewo katã woava Shekina le Sogakɔƒe ke Wokuragbee woanɔ ho ye megblɔ be dɔwɔƒea edze ŋgɔ KK House ke Yawoɖagbe ye woanɔ Magava Hotel yi ke le Akatsi. Fiɖagbee wonɔ nu ka Laklevi kɔƒe e, Guest House ka? Guest House, Fafali Guest House. Fafali Guest House emae nye Shekina dɔwɔƒea kple eƒe ɖoɖowo ke mía, mía, míayi ɖe dɔléle yiwo ke Gagblẽnulãmeti zi geɖea mi menyana o. Dɔlelã abe White yi ke bia tɔgbuiwo yɔna be manyee. Leke wòtsɔ hele Shekinah? Ɛɛ, Shekinah nana be ame ava nenema. Dodokpɔ li míewɔna. Ɖewo lia, ye ŋutɔ nye nue wònye ye wɔm kɔa? Ke mínana amatsee. Ɖewo li hã edzɔe be míawɔ dodokpɔ kpɔ be, ɛɛ, manyee koe alo ŋulɔdɔ tsu aɖee hã. Kɔ míenana ama gbe wo, ameawo ye wòzãna kɔa, enyona nɛ fain. Edzona na amea fɔae. Tɔgbie gbame di mabia biabia aɖewo yi ke ame geɖe menya, menɔ egɔme sem o, elabena wobe nyɔnu mevidzim oa? Menye be gbɔgbɔmenyawo ko nyo ŋutigbalẽmenanuwo li. Woyɔ dɔléla aɖe be ɖudzɔ. Wobe ne ŋutsu kple nyɔnu dɔa, etsia gbublɔ gbɔna. Ɛɛ, enu mawo tɔgbi ne dzɔdzɔ mɔ wote dana nu mɔ wa? Ɛɛ, wo dani, vɔ ŋu vevie wònye wòdze be woakpɔ gbɔ ade. Wo dani xoxoxo, wo dani. Nyɔnu aɖewo lia, woƒe vidzĩ dɔ ŋu sesẽ kpatsii ta nɔ atsika nom ye ye ŋutɔ do dzesii be egabɔbɔ kɔ yi ko fu fɔ ge. Yi ko fu fɔ ge enumake. Eya ta ƒe be ɖudzɔa nye dɔlele yi ke wodana. Mele kpɔe, wo dani.
Ɖudzɔa, wo dani xoxoxo. Ke míakpɔ dɔléle yi ke gblɔ be wona be aɖuɖɔ veve ɖuɖɔ abe aɖuɖɔ veve ɖuɖɔ. Ame yiwo ɖu aɖuɖɔ ko anɔ veve sem to woƒe ŋutsuwo me. Leke wòtsɔ hele le sheke na ye nukawoe he nu ma tɔgbi hã vɛ? Gbɔdɔdɔ kple nyɔnui ŋuti alo yi ŋuti dɔlélea le. Ŋkeke etɔ̃ pɛ koe edze be ne nàdze vevesese. Ne woku be shekina hebal sɛntaa. Klinika le elabe efia be ŋulɔ dɔ ema nalɔ gonoria ema nalɔ ko mi gbɔ kpɔ ge nɔ. Eyi fia ɖuɖɔ vevia ɖewo ŋutɔŋutɔ ɖuɖɔ enye prostatitis alo prostate gland enlargement. Ne prostate gland enlarge a ehiã be ama nanɔ amagbe. Amagbe koe te ŋu ewɔ ni elabe ne yi ɖe akpa bubua dɔwo go yina nɔ. Ke ne eze amagbe kɔa Amagbe ɖuna dzi, amagbe emia nyi, ele nyi dona nyi ko vɔ ke akpɔ be ele fine.
Hekpe ɖe ema ŋuti, anyɔnu yi ke me vi dzim o ɖi dɔle le bubu aɖe ɖo gali yi ke hea nu Mawu tɔgbi vɛ. Evi madzimadzi nenye be míaƒo nu tso ŋutigbalẽ me egbea. E, ale le. Ale le. Ewɔ nɛ nenema. Ale le wɔ ni nenema. Aziwo ƒe maɖamaɖa nyui. Nyɔnuwo ƒe azi le wo ɖaɖa. Ame yiwo mete ŋu ɖana azi o, ovulation, ye nye sesẽtɔ kekeake le vimadzimadzi ƒe anyigba me. Ale be edze be woana atsike ama ne eƒe azi nate ŋu aɖa. Ne wòɖe azi la, ke wòte ŋu fɔ ge, ne meɖe azi o, mete ŋu fɔ ge o. Enya yiwo katã gblɔm nèle afie be nenye be ame aɖe le numɔ̃ me tom a, Shekinah wòle be wòayi. Shekinah Herbal Clinic wòdze be wòava. Shekinah Herbal Clinic wòle be wòava. Míakpɔ dɔléle mamlɛtɔ yi ke medi maƒo nu tso eŋuti egbea nye be, ame aɖewo lia ɣesiaɣia nɔ li koa wobe yewomenya nu ye tututu le yewo me o. Amea le dɔ lém. Vɔ nu ye tututu le amea wɔm ma, menyi si dim o. Egbea abe ŋuzi le ye xɔm. Etsɔa be aye sese be enu zɔzɔm le lãme na ye. Nyitsɔa sesem be alã. Nu ka gbɔ nu mawo tɔgbi tso? Eɖewo tsona ame ŋutɔa me ƒe numanyewɔwɔ gbɔ, azɔli gɔdɔgɔdɔwo gbɔ. Eɖewo hã tsona ŋubiã, ame ŋu ve dɔme, tagbɔsesẽ, ame gbɔ. Eɖewo hã tsona vɔ̃ kloe aɖewo ƒomevi nɔna nya me dɔ me ye hã te ŋu wɔnɛ. Typhoid fever hã te ŋu wɔ nya me nagblɔ be ɖeakɔ yeƒe ta xlã ɖe glia ŋu eye wòaɖe ƒomevi. Typhoid fever hã te ŋu wɔ nenema. Ɖɔkta medi be Because nenye be wɔna ye na nu ga nye kplu nye ga nye nɔ ge ke mia ƒonu tso numanti. Vɔ ame de mia ne mia na ne nya be nenye be fifia koe ne le Pan Africa TV hele mia kpɔ ma Pan Africa tɔ yi ke mia ƒe Shekina Herbal Center ƒe gɔgba nye tɔgbe vo ɖa zameti evelia le nu ƒom tso dɔ le le yi ke ɖia fu na amewo tɔgbe na mia nya be ne Yehowa Mawu la etsɔ dzo ɖa ya nɔ kra gɔ blaɖa gbe ya nɔ so gakɔ ƒe ʋudzeƒe gã. eye nema ke ebe kuɖagbe ya nɔ ho dɔ pa jegɔ keke hao si eye nema ke yawo ɖagbe ye wanɔ makia kwa hoteli ke la katsi ke fi ɖagbe wanɔ la ke fi kɔƒe le gelsa hoda azabeti evelia yi ke nye ŋgɔgba na sheki na dɔ ʋa aha mi nye kple tɔgbi mi ga le edze ɖoge le wɔna ya me nɔ ta xɔ dzi bɔ ɖi aha mi dzodzo go Ye menana ge nanya teƒe tututu tɔgbi nɔnɔ ge egbea kple totowo katã. Mama, míetrɔ gbugbɔ va. Yeah. Aha. Enye dɔme gã nyaƒetɔ, nyaƒenɔ yi ke nye dɔmega na Pan Africa TV dɔwɔƒea nye Madame Ama Pratt. Ama Pratt ƒe evelia vevie nye mía nɔ yi ke woyɔna be Rejoice Gidiglo. Ebe Rejoice Gidiglo nye eh, ɖetugbi yi ke ebe wɔna ya nye metsɔe fefefe o ta, míema mía nɔ Ama Pratt be Sista Rejoice Giti gblɔe be teƒe sia teƒe yi ke nèlea, ye na wofiae. Yewo gbedodoɖa nye be wò didiwo katã le agbe ya mea, nadze edzi na wò. Ma Rejoice Giti glo mi salutu. Mama, míegbɔ va. Mama medi míadze egɔme alã. Egbea nye yiyia meɖu eyiyia ta míadze egɔme alã. Le mía tɔgbuiwo ƒe dzɔdzɔme le dekɔnu mea, mía tɔgbuiwo nya be amegbetɔ ɖesiaɖe yi ke va gbemea, eva gbeme ɖe susu aɖewo ta. Susu ma ta gbe yi ke gbe wodzi wò, azã yi ke gbe wodzi wò, teƒe yi ke wodzi wò ɖo, nɔnɔme yi ke me nènɔ hafi wodzi wò kple eƒe ŋkɔ wotsɔ nana wò. Bedenia ge ɖe dekɔnua me gbãtɔtɔtɔ. Le mía tɔgbuiwo ƒe nunya nua, le dekɔnu me, alo wodzi ame aɖe ɖe ɣleti gbãtɔ me. Ɣleti gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔ, ɣleti gbãtɔ ƒe ŋkeke evelia, etɔ̃lia va se ɖe atɔ̃lia. Ame ka tɔgbiwo nye ame mawo? Hafi míayi ɖe wɔna dzi gbãgbɔ hafi nàdze gɔme anya aɖe le asiwòa? Èdi be yeado gbe na ame aɖea? Aɖaŋuɖoɖo aɖe li hafi míadze gbe tɔ gɔmea? Akpe tɔgbia kɔsu meda akpe gama nyagblɔ nu. Ɣeyiɣi etsi tsitre ɖe mía tsi kaka. Makɔ mɔnukpɔkpɔ ya ado gbe na tɔgbia vete ƒomeawo kple tɔgbinye ɖoli ƒomeawo. Eku mí. Ƒe ƒomeawo kple ezi yi dzi me le he nane abotsi avekɔ ƒe ezia. Ne wokpɔe woado dzesi be nu vã nyenye le dekɔnu me awɔe be e mezu medzedzem abe alẽvi teŋgui na wo alo vɔsa koklo alo nu xevi na wo le ƒomea me ene ne wodo vevim eye me sia me ƒe tsikɔɖi na wɔe ŋgɔgbe yi nava dekɔnua me akpe tɔgbi meva wò nya gbɔ. Yeah. Mhmm. Evi kodzi le ɣleti gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔ kɔ yi ŋkeke atɔ̃ mea? That's first January. Yeah, first January to fifth January. Yeah. Ɖevi mawo katã wonye dziɖulawo. Evi gbãtɔ, eh, ɣleti gbãtɔ alo first January be first. Yeah. Ne wodzi vi. Le ɣleti gbãtɔ me, ŋkeke gbãtɔ me, ale be nànya be ye via, alẽvi, alẽkplɔla wònye, eha, nunɔla, yenye nène ƒe ɖevi ma. Nène ƒe ɖevi ma ate ŋu ava wò edɔ le enunɔla ƒe dɔ me abe Kristo dɔ loo alo dekɔnu me nɔnɔ abe efia alo amekpɔkplɔ. Ŋkeke evelia hãnye. Second January. Yeah. Mm -hmm. Second January ma ama edzɔ kple edzi kple anyigba. Tso dziaƒo va anyigba ye nu ƒo ge kpli. Ta ata wu dziɖuɖua ƒe dɔ agata wò dɔ le anyigba dzi tɔwo ŋu. Nene ƒe nene ƒe ame ma hã eƒe dzɔdzɔme ma. Ke le third January henye ƒe le tsi gbãtɔ me keke tɔa. Ame tɔe le Mawu me. Nana ƒe vi ma, ele be dzilawo nalé be nɛ ŋutɔ. Akpɔe do dzesi be edɔ wɔm kple dzɔdzɔ ma kpla ye ŋutɔ ƒe gbɔgbɔ alo eƒe evelia ƒe hadede. Evelia le eme koe nye luʋɔ. Ɛhɛ, amea dɔ wɔm kple etɔ kple vi. Ye ŋutɔe nye gbɔgbɔ kɔkɔea na eɖokui. Enye ame etɔ̃ le tsi gbãtɔ me. Ke fourth January alo ƒe ɣleti gbãtɔ ƒe ŋkeke enea, ama edzɔ kple xixe konenea. Ne eme be xixe konenea dzedzem abe xixe dzogoe dzi enea, ama edzɔ kple xixea ta. Exixea me tɔwo kpɔm, anyigba dzi tɔwo kpɔm, dziƒo tɔwo kpɔm. Ne enye ama ɖe ne newɔna nuvɔ̃ yike mesena gɔme o, nene ƒe ame ma Eo ɖe ge ɖe go. Vɔ ne egblɔe nɔ ɖeka mese gɔme o, ne egblɔe nɔ evea mese gɔme o, etɔlia ele be nanya be lã ɖe yi le ge. Nene ƒe ame me hɔn ƒe dzɔdzɔmee ma. Ke le ƒeletsi gbã ƒe ŋkeke atɔ̃ alo fifth January ma ƒe eveawoa, míakpɔ ale yi five me nɔnɔme le. Mhmm. Eɖu fia tso dzi. Yewo fukpekpea ŋua, eva collapse. Ega, eva, egava tsi anyigba. Efia be yewo dɔwɔnawo. Woatang dzɔ atɔ ame mɔ gake viavia va ɖe viavia vi aɖe vava ge axadzi nɛ. Aha ke viavia yi va xadzi nɛ ele be ƒometɔwo na dzoe alo le nene ƒe atsi ma wòanye atsi zɔ tsi ne nene ƒe vi ma ye atsi ma ƒe nɔnɔmea edze be efia ɖu ehe abe tɔbia kɔ si wòfi atsi ma ene ya e e meɖe kukue ekpɔ ɖe enu me ke nene ƒe vi ma atsi ma Yi me dzɔdzɔ wònyea, ate ŋu anye be aʋa te dzɔdzɔm ye avuléla meli o. Fifth January born ye ƒe nyae gblɔm mele. Avuléla meli o. Ne nane ƒe ɖevi ma do zi ɖeka enya gbee yi ke ado go tso eƒe nu mea, ɖonɔna abe etukpea ɖe wònye wòda aɖi le tukpea ŋu vɔ. Fafɛ gava me ma ke. Fafɛ gava na me.
Mía yi dzia la nenye be wo dzi ama ɖe yi ke nye tɔ me vi. Wo dzi avi ko be ɖevi ya tɔ vi wo nye. Ame ya ewa ala wa. Ne wo dzi ɖevi aɖe wo nye tɔ vi dzesi kawo tɔgbe mía kpɔ ele ɖevi mɔ ŋuti le gɔme dzedzia? Yo. Ne wo dzi ne wo dzi ama ɖe yo be ame ya tɔ me vi wo nye alo tɔ xɔsu me wo nyea, nɔnɔ me dzesi aɖe va na yi ke taflatsi ama e enɔ ma be taflatsi e. Akpavi loo, yiƒe nɔnɔme nɔ ɖe ɖe ŋɔnɔŋɔnɔŋɔnɔ, yiƒe mo hã taflatsi, yiƒe mo enɔna nɔnɔme aɖe me nàkpɔ be edze tugbe alo edze ɖeka le ɖevime. Gake ne mèlé ŋku ɖe eŋua, mènyanya ge be tɔxɔsuvi wònye nɛ dzi o. Leke nàgalé ŋku ɖe eŋu? Yiƒe ŋkuléle ŋue nye be eɖewo lia, ɖevia nanɔ aɖe dom ɖa biɖebiɖebiɖe, yiƒe aɖe ŋgbɔ nanɔ dodom biɖebiɖe vɔ ne avi fa gea, aɖe ŋgbɔ medona o. Aɖo eƒe ŋku na no ahlẽhlẽhlẽhlẽ, ŋkɔ na no tso da nɛ lialialia. Ehẽ, ele be nànya be nene ƒe ɖevi ma tɔ xɔsuvi wònye ye dzi. Alo, ne ɖevia va yina anyinɔƒea, ne nɔnyia yɔ anyinɔnɔ meli na ke o. Ok. Ne nɔnyia le be wògbɔdzɔ ɖe afi aɖe wɔ ati ƒoƒu alo lia nɔnyi koŋ, tɔxɔsu meawoe mɔ. Ta dzesi doe va na nàkpɔe do dzesi be ye dzi etɔ̃ me vie nye kema. Ekpe kekeke ame ya be yeƒe ŋkɔ nye Kofi, Kofi ebe yetso anya koko nu. Ebe ɖe wonyo be fia naɖe e nyɔnu eve etɔ̃ mawo mahã. Menye susu ye ta le biabia ma biam ɖo. Ayo, ake. Aha ma sisi wonyo wonyo menya o.
E, nyateƒe nane koe bu ne mía katã le ʋe dukɔ me mí dzidzim. E, efia naɖe nyɔnu eve kple nyɔnu etɔ̃ alɔtsi nu. Ye wokpɔna ne fia. Ne mebe alɔ tsi ŋu ebe dɔwɔna ɖia tsi yi ke le fia ma tsia, ata ɖe nyɔnu woame blaetɔ̃, ata ɖe nyɔnu woame ene. Gake nu kee na tafla tsi migblɔna be ne nyɔnu do le aƒemea, mekpɔ mɔ ɖe eŋu ne ŋutsu ne wòaɖu o. Nene ƒe dzesi ma woƒe kɔnyinyia ye wɔnɛ be ne wowɔ kɔnu ne fia wogblɔna be ne srɔ̃ gbãtɔ alo srɔ̃ ɖeka le tsia ɖo la, aɖe evelia kpui. Awɔe be asitɔtrɔ nava. Gake menye ziziɖedzi wònye o. Nui ta menye ziziɖedzi wònye wònyee nye be efia ametumemee wònye. Hafi ŋutsu naɖu fia ko ametumeme wònye. Efia be edo tso ƒome e ŋuvanyenye ƒome aɖe me ta ate ŋu awɔe be enɔvia nyɔnuviwo naƒo ƒu ɖe eŋu alo asubɔe. Le gaƒoƒoe me wòle be esrɔ̃ do le aƒemea, nɔvia nyɔnuvi aɖe ata ŋu kple wɔametɔa meɖo hiã nenema gbegbe o. Gake ɖe xexe ŋugbe afia ɖewo yiyi kple eve kɔ yiyia ɖo Ewɔe tsia? nusi ɖe teƒe me. Mama, ebe ame ya be mama said, ebe mama gblɔ be heavy meli o. Ebe wogblɔ be heavy meli o ta ne be heavy meli oa, eh, dziƒofiaɖuƒe meli o ta anyigbae dzi ko la. Ebe magblɔ na be neva xlẽ Biblia. E Matthew ƒe agbalẽ tawoe nyi kpukpuiwoe enyi. Matthew ƒe agbalẽ etawoe nyi kpukpuiwoe enyi. E Eɖe Bible quotation, Matthew chapter eighteen verse eight, nye menya nuka le teƒe maxlẽe le ƒegbe ma ɣi ma ɣi makpɔ Matthew ageti hã. E Matthew ƒe agbalẽ tawoe nyi kpukpuiwoe enyi. Ebe ke mele egblɔm na mi le nyateƒe me be nusianu si miebla le anyigba dzi la le babla le dziƒo. Eye nu sia nu si mietu le anyigba dzi la le tutu le dziƒo. Be enu yio mi xlẽ ɖe teƒea mesɔ kpli eh vi nya ɖeke o ɖi. Ete ŋui akɔ su be me me gbɔna me gbɔna me dzi be makɔ afima. Wo be nka nu sia nu le babla le anyigba ele ele babla le dziƒo. Ɖo fia be anyigba ye va fi dziƒo va ete ŋui akɔ su. Maɖe ku mia fofoa ye bia nya gbe ya ne no to dzi yɔ nu ma maga bo tsi kpɔm. Ale yi ke wonye be edzia ye va gba Hafi anyigba va kɔ. Nu ya le babla le dzia, ele babla le anyigba. Ta anyigba dzi tɔwo baba na mi be miava anyigba dzi, mi ma wɔ ɖe gbedeasia dzi o. Nu sia nu yi ke ye wɔ la ye gblɔ na mia, mi me ye kpɔm kple ŋku o, ke mi xo gbeɖiɖia dzi se. Neva me ne wo be gbeɖiɖi ma a wo dɔ. le emeo kple ŋtsilã me la ke nyee be alee wòle le dzia, nenem wòle le anyigbae ma. Mí anyigbadzitɔwo mí dziƒofiaɖuƒe, míaƒe dziƒofiaɖuƒe nye ka? Anyigbae dzi koe nye dziƒofiaɖuƒea. Ta fofonye ewɔ ame yi ke bia kweshina be míaxlẽ koteshina ne ya. Mexlẽ koteshina ne ye.
Akpe. E, ame ya mabia wò be le dekɔnu me ɖee, ɖe wònyo be srɔ̃wò nafɔ fu Nenye be srɔ̃wò fofoa, esrɔ̃a ŋutsua, nanɔ egbɔ demee.
Ye nenye be ŋuɖoɖoa nye ɛ̃a, susu ka tae? Akpe.
E, e, magblɔ be efu aɖewo li ya wo ŋutɔ biana nenema. Taflatsi. E, nyɔnu aɖewo kafla alo nyɔnua, mídi be nane me nekɔ ye koe nyɔnu aɖewo ƒe vidzidɔ gbɔ dzidzi. Okay. Afi wotso fu ɖe ƒuɔ, esesẽna ye evidzidɔ ŋu hã tri. Okay. Ta wonɔna atsike dzi ʋuu afi va tsɔna fu. Ke ne efua va dze wo shi vɔ ye tafla tse le tsi ene le tsi atɔ kɔ yi gbɔdɔdɔ me gadzi yi mɔ. Afi nyɔnua na va dzi via ɖena fu ye na be ame geɖe wo ɔ, wo va, wobe ŋuwo va zuna dzikuidzikui be ŋu. Okay. Ye wova wɔna dɔ no wo afi wo dzina vi. Ta eɖewo lia, Woƒe vidzidɔ, ebɔbɔ. Yewonya vidzidɔ ŋu metri o ye mele didiƒe hã o. Ewɔnɛ be ne wofɔ fufua womebiana gbɔdɔdɔ o. Ta efu ɖe sia ɖe kple eƒe zɔli wòzɔna. Ta ŋutsua ta de esrɔ̃nyɔnu gbɔ ɖe fu dzi faa, megblẽ na ɖeke o, xexi ke ne wòbia. akpe. Akpe, Emedoakpegba nyagblɔ wɔna ye kpɔm nèle, Pan Africa ye nye dɔwɔƒe yi ke kpɔm nèle ye wɔna ye, akɔsrã ɖe sia ɖe yi wòvana dzi ɣetrɔ ga ade kple afã, míenɔ dzi va se ɖe ga adre, teƒe yae nye dekɔnuwo srɔ̃ƒe kple míaƒe dzɔdzɔme nyawo me tɔtɔgbi akɔsu adelie. Amedoakpegba nyagblɔ na be nè kpekpeɖeŋu wɔm na mí. Ke ame yiwo katã mewɔ kpekpeɖeŋu aɖeke na mí kɔsrã me míele mie emɔ kpɔm na mí. Míaƒe momo ahaa nɔmba ye nye eya ke le TV-a dzi, zero two four three four zero eight zero. 860243408086 dze agba be wo hã wowɔ nenɔ ewɔ ya me hafi egbe tɔ na ayi edzi medie ma do gbe elɔm na va habɔbɔ yiwo ke le koferi ɖui ya ehã medie ma do gbe wo ale be woa de kpo me na mi mama ne mie trɔ gbɔa mie dzi yi ge.

Wò ke le koforiɖuia nye eŋe habɔbɔ yiwo ke wo le koforiɖuia. Meda akpe manya gblɔ nɔ nyi tsɔ kɔsiɖa ɖe woƒe kpekpeɖeŋu yi ko va wɔ ne mía tɔgbui gã tɔgbui kpɔviwo kɔ bla amesawo eƒe kuku kple eƒe ɖiɖi ŋu. Woawoe ma kpɔ mie le mama hafi mía yi ɖe dzi. Ame aɖe ƒe babia nye be ɖee nenye be nyɔnu aɖe da afɔ hafi srɔ̃ ku. Nyɔnuɔ eda afɔ to ŋutsuɔ gɔme hafi wòku ɖee. Nyɔnu ma ɖe wòate ŋu awɔ aho ne srɔ̃a. Ya ame aɖe hã ƒe biabia nye be, Ʋɔnɔvi eve woate ŋu aɖe wo nɔewoa? Menya tso ame aɖe nye ɣi míate ŋu aɖe mía nɔewo abɔ hafi míava. Meda akpe manya gblɔ na ameyiwo katã gawɔ kpekpeɖeŋu na mí egbea. Anthony Yao Segbe, nena mí twenty one cedis. Efo akpe kakaka. Ye nenema ke nye mía nɔ Patience Kpɔgba. Patience Kpɔgba nena mí twenty one cedis. Mía fo Victor Nyoɖeka fifteen cedis eye nenema ke nye mía tɔ James Awudi

Míaƒe mumu nɔba nye yadzagbagba be egbea mayowo hã wu ŋkɔ teti hafi gbetɔa nawu nu. Mama ame aɖe mabia wò be ɖe enye kple srɔ̃nye míeli ale be srɔ̃nye da afɔ ɖe gome. Nyɔnu yi ke nèwɔ ŋuti nu. Menye be míele ahiã wɔ nyɔnu yi ke mewɔ ŋuti nu ƒe nya gblɔm mí o. Nyɔnu yi ke wò kple mi li ewɔ ŋuti nu ye wòda afɔ. Ye wòda afɔ vɔa, wò kple miegali. Alo eda afɔa ŋutsua menya o. Ne ŋutsu ma ku ɖe? Nyɔnu ma ɖe wò hiã be wòawɔ ahua? Hum.
Akpe. Tɔgbui Akɔsu, megblɔ nɛ zi geɖe be nane bubum ne míle ʋe dukɔ me. Afɔdegbe ƒe nya, ènya ɖe? Henye afɔdadae gblɔm nèle la, ee, afɔdegbea, ènya ɖe? Ne nyɔnua de afɔ gbe ye srɔ̃, ŋutsua menya o ɖe, woƒe aƒeme dem aɖo kua?

ye atugbegbe va va o alo wole wo nɔnɔewo gbɔ o ye ŋutsua kpɔa, ahɔ wɔ ge ko awɔ ge. Vɔ ahɔ leke wowɔ gee? Zikpuidzihoe ma nye ege wole. Zikpuidziho, egbea me, medi bena egbea me míase gɔme. Meɖe ku zikpuidzihoa, e nyɔnu yi ke woɖe le dekɔnu se tsi ŋu yi ke taflatse metɔ afi aɖeke o. Dzɔgbevie nya aɖeke hã medzɔ ɖe edzi o. Ye srɔ̃ kua, taflatse ne srɔ̃ yi ŋgbe kɔ o. Woɖo na aba Ɖe mɔnu, emekukua ƒe mɔnu fi woglã amekukua ɖo, nyɔnua nɔna anyi ɖe edzi. Yeah. Ye nye aho ŋutɔŋutɔ. Okay. Aho dzɔahoe ma. Mm. Aho detoe ma. Yeah. Ke zikpui dzihoe nye tafla tse nyɔnua mele esrɔ̃ gbɔ nyuie o. Ne nyɔnua mele esrɔ̃ gbɔ nyuie ke ame ɖeka ame evea nya akɔ o. Ye nye zikpui dziho. Maba dzi nɔgo. Ele be wòanɔ zikpui dzi. Ele be wòanɔ zikpui dzi ye ahoa wɔwɔ hã ekpɔtehoe. Hafi wobe woalé tsi nɛ, alé akpe nɛ kɔ, ekpɔ te hoe. Ekpɔ te hoe enye nu ka? Ekpɔ te hoɔ.
Gagagã ma nyi wodi be le gbã me. Ɛhɛn, ekpɔ te hoɔ, aho ŋutɔ woƒonɛ de axɔ hafi woakɔ nu nɛ. Gake ekpɔ te ho la, mama Gabi menye ahoshi o loo gake ye nye ɖevi, ekpo nuteƒe vi aɖe ta ye ta koe. Ekpɔ te hoɔ. Wonɔ kɔŋu aɖe wɔm efi ye meʋu kɔ eko wokplɔ na ma yina ɖe. Eme kɔ. Medzi be nèyi ɖe eme o. Em em efi eme kɔ na ma azɔ. Ke ke míakpɔ be nenye be amea ya ŋutɔ nya le eƒe dzi me be ye ye yeda afɔ yeto ye srɔ̃ gɔme vɔa megblɔe ne srɔ̃ srɔ̃ hã menya o ye ko wòku vɔa ye wova wɔ ahoo nɛ enu bubu aɖe ate ŋu ava dzɔa? Ee tɔgbi akɔ sum.
Kaka srɔ̃ taflatsia amea na amea nabu ta.
Amea menya o, ye ŋutɔ menya hafi bu ta vɔ o. Ye wòbu ta vɔa va yi wɔ aho. Yewo luʋɔ nya.
Menya. Ŋ, nyɔnua megblɔe nɛ o se o. Vɔ Gake ke yewo luʋɔ wòkua, nya. wo luʋɔ nya. Yewo luʋɔ nya ŋmake.
Ta ne wò nyɔnua, nètsɔe be ame aɖeke mesi o, ye srɔ̃wò ku kɔ na be nɔ anyi ɖe aba ŋu nɛ be yeavi faa woƒe ahosi ɖi kɔ na be yee. Fimi wonɔ kpe vɔ̃ɖia la kpem ɖe, yewogblɔna be alɔ kpli kpe. Alɔ kpli kpe. Vɔ no be mi kple amaɖe ma lɔ kple me gɔmese go. Efia be wò ŋutɔ ɖe afɔ gbegblẽ aɖe yike me nya e me ɖe me ne srɔ̃ wò hafi srɔ̃ bu ta le gbɔwò. Ne amea me bu ta o hã, ne le agbe, ne be me gblɔ ge nɛ ɔ, tɔtɔtɔtɔ ɖe va na kokokoko ekpe ame yi wova se nɛ le be nu gbegblẽ aɖe dzɔ. Nu gbegblẽ aɖe dzɔ. Medzi medzi me yi ɖe teƒe ma fu o. E wo be ve nɔvi eve wo te ɖi wo nɔewoa? Ve nɔvi eve wo nɔnɔewo ɖe ɖa nu ma ɖeko le kpuie. Ne. Enye atu, ye menye ɣi, ye mi va do go. Mi me dzɔ tso dɔ ɖeka me o. Mia ta ɖe mia nɔnɔewo. Eye ta ve nɔvi eve be wo nɔnɔewo ɖeɖe, atu kple nyɔnui ake o, ne wo do go ta ɖe wo nɔnɔewo. Ewɔ nɛ kura be ve nɔvia ega li na ke ɖe ɖoɖo ŋu.
Ame ya be ke ye dzi ye, ebe ke ye dzi ye vi, ye vi ya, abale yi ke mi gblɔ nɛ zi geɖe be ele be wa li ɖevia ƒe gɔme kpe. ta woabia ɖevia ta asa ebe yeyi ɖe teƒe eve vae bia nu ta se. Teƒe eve ma yeyia nu ta bebiewo katã mesɔ o vovototo yeyi ɖe trɔnɔye gbɔ alo yeyi ɖe bokɔya gbɔ. Anya ye wogblɔe ne ya le vovo ne ame ame ye gbɔ yeyi. Yeyi ɖe amegã si ye gbɔ tɔ le vovo. Miaƒe nu miwo ame ame nukaka eva nɔ ame nenema o. Taflatse,
E, evi ma megbe kpɔkpɔ o be e. Dzɔdzɔme ke dzo ɖevia hã. Eɖewoa, bokɔ ɖewo mekanɛ yina mɔ. Ke kpɔli ɖui edze anyia, yiƒe alobalo ko togo le nu. Ne wò ŋutɔ nye nane me sela, naƒo nya fɔkpe le eme. Gake le mega siawo gbɔ abe mía amewo enea, eŋevi dzidzime nye. Ye ta megbɔna yi ge ɖe yovu, David sro yovugbe hã. Alo masrɔe le gbɔwò. Ao, ƒe gbea dome ne la awɔe mi dzi.
Tɔgbia kɔsu. Ɛhɛ, ewoea mi yi dzi. Ke. Amea va yi ka nu le teƒe ya va. Ke le mi amegã siwo gbɔ ne evaa, gɔmesese vi aɖe vana kaba. Ewɔnɛ be ese yi dzɔ kple ɖevia, nanya nu make. Ne dzɔ dzɔ dzi ne le ne ɖevia, nanya nu make. Ga menye bokɔ geɖee dzi na dzɔdzɔme. Efia be nu mɔwo tɔgbi ame sia ame kple eƒe dɔe wònye.
Ta ne danya be yeyi afi aɖe, yese nya bubu, ye yeva yi afi aɖe yese nya bubu hã, ele be ye ŋutɔ hã nabia eɖokui be, Ye yi bokɔ gbɔ ɖe, leke yekɔ do dzae? Ye yi megasia gbɔ ɖe, leke yekɔ do dzae? Dzadodoa, leke wòtsɔ hele nɛ nyagbɔ? Dzadodoa, hafi ame yi nèyina megbekpɔƒe na, ele be nàde ega pepa me loo. Mègavɛ fia avia ma. made ga mo. Avia ma hã nya gbegblɔ bubu le esi. Edɔ dɔdɔ bubu le avia ma si. Ne kɔ ga de avia ma si me hafi vae kɔ. Ede ɖevi be suɖe te be yeave ke yewo se me kpɔ be dzɔdzɔme kae le esi hã. Ne meka sã o. Enya bubu gblɔ ge. Enya bubu gblɔ ge nɛ.
Efia be mègbɔna alo nenye be nèyina ɖevia ɖe ta bia ga. Ele be nàde ga nyui aɖe me ade ɖevia ƒe suɖe. De ga pepa aɖe me. Ade ɖevia ɖe ƒe suɖe gɔme. Ɖevia ƒe suɖe te.
hafi ayi.
Hafi ayi. Ke menye be nàkɔe ɖo teƒe ma hafi akɔ da ɖi o. Ao. Ko ne yi va, megatsia gɔme se ge nenema. Megatsia gɔme se ge.
Megatsia gɔme se ge. Ɖe ebianɔ be nabia nu ta nenema wowɔnɛ? Nenema wobiana nu tae ma. Ne ebia, bia nu ta kɔ ɖe ne dze ade ge xɔ. Hafi akɔ vɛ bia nu ta. Gake ne nua dzɔ kpata, wotɔna dzi ŋgo ne ɖevia. Negakɔ gato ŋgo ŋu kple edzi ŋu ne ɖevia. Efia be ɖevia ƒe gbɔgbɔe mage ɖe eme. Ne koe yi kɔ, yi hã nyae ko se ge ne le tso. Ke bokɔ yo, bokɔ nɔ nu ka wo nya nu yo wa. Wo nya me paa, tɔbi akɔ su wo nya me. Wo nya me. Nye ma ta ŋ gblɔ fia be bokɔ ɖe ke me nya nu ya me wo nya me. Enu ŋɔ ŋue ŋɔ ŋɔ abi me ŋɔ fia ta o. Mama ga bo tsie ma lo. Mama ga bo tsie ma nye me nya nu yi ke le fu ɖem na le gaƒoƒo ya me o. Ahan. Emiwo katã ye le nu dzram le teƒe ɖeka to wo me dzi dze mo. Ahan, míwo katã nye driver, míwo katã ʋukulae míenye, vɔa tɔwo medzi dzem o. Míwo katã mesi dɔ ya ko wɔm míele, xɔtula koe míenye, tɔwo medzi dzem o. Ɖewo mɔ ahin kpɔ le yi ke nètsɔ va gbe ya me to vovo. Menye dɔ mae wòle be nàwɔ o. Ahan, ele be nàbia nu ta ase. Ele be nàyi ɖe ame aɖe yi ke Yehowa Mawu ƒe asi le edzi, woyɔna be tɔgbuiwò ɖazãmeti evelia yi ke tso klikɔ, azakpo, azakpo dzi alo alɔ klikɔ. Woyɔ teƒe aɖe be. Aza kpo kɔdzia?
Aza kpo kɔdzi.
Ye Aƒetɔ ya tso wo dɔwɔƒee nye Shekina Herbal Clinic. Dɔléle ƒomevi ɖesiaɖe yi ke nye ŋutigbalẽmedɔ, tete, gbagba, afɔ abi makumaku kple tɔtɔwo katã, Shekina ye nye wò sela ƒe susuetɔ kakeake. Woƒe kaƒodzesi nye zero two four four nine four one four two, zero two four four nine four one four two. Ame ya ma bia wo be ɖee wogblɔ na be Womedona aɖibati ɖe exɔ yi ke tum wole me o, elabe ne èle aɖibati dom ɖe xɔ ma me wobe nanewo tɔgbiwo dzɔna. Nya nu kawo tɔgbiwo dzɔna nenye be wodona aɖibati? Alo susu ka tae ɖe wònyo be woado aɖibati le aƒe ma? Ye ne eŋuɖoɖoa nye aoa, susu ka tae wòle nenema ɖo? Akpe.
Gbedodoɖa exɔtakpo mea, ɖibatsi ƒe kea egbãna gli kpɔ, ye ɖiba ŋutɔ hã ƒe vivisese ƒua ewɔnɛ be anɔ eme vem be ne èsa ɖibatsi efia ɖi, leke kea wògakpɔ tsikutsetsi egbea akpɔ so nanee nye nua. Ta ɖibatsi dodo ɖe exɔtakpo mea, nui ko gblẽ ŋu tso eŋutie nye be ne ɖibatsia le exɔtakpoa me tea xɔ tu ɖa yi dzi. ye na be nèse ge. Ke ne ɖi be atsi le aƒe me no wò ɔ, hum, atsi fafɛa ye me kee. Enu gbegblẽwo nɔna. Enu gbegblẽwo gava nɔna.
Ta ne èkpɔ be atsia, enye atsi vie yina kɔ, èɖo la sii. Ta ɖi be atsia medze be wòanɔ ate ɖe ame sia ame. Ɖi be atsi meɖo la nɔƒe me na ame kakaa yi dzi o.
Sylvia Goka, ebe yetso hatɔ godo. Menya be hatɔ godoe wòtso vɔ abe hatɔ dodo. Menya be Hatɔ godo koe nye du yi ke le nuto mawo me. Ebe, Wogblɔ yewo se be, Nyigblã, tɔgbui nyigblã koe nye ame yi ke dua sɔ le eya me. Vɔa ebe kɔsiɖa eve yi wova yia, yekpɔ ɖekakpui aɖewo yi ke wonɔ sɔ dom ɖe tegbi kple aŋlɔ gã. Vɔa enye kɔ vevie le aŋlɔ nyigba dzi be womedoa sɔ. Eƒe biabia nye be, Nyigblã ɖe wògale aŋlɔ loo alo tɔgbui nyigblã ɖe wòdzo hafi ame mawo le nu mawo ma?

Ame yi ke nye ame gbãtɔ yi ke xo trɔ ma ƒe dua mee enye. Menye eŋkɔ yɔyɔ ge o, gake yewo dzɔdzɔme ƒe ese ya ɖoe ɖa. Eto esɔ ƒe segbe dzi. Yewo nye etrɔ ŋua gbãtɔ to esɔ ƒe segbe dzi henye hlɔ̃ ma me tɔwo. Ewɔe be woƒo nyikɔ ɖe ehlɔ̃ me viwo ƒe sɔ dzi nɔnɔ ŋu. Kayo nye tɔgbui ma ye tu ƒomea, ehe ƒome, ye do ƒome le du ma me kɔ. Edua me viwo katã wozu tɔgbuinyigblã ƒe dzidzimeviawo. Ta wɔe be esedede li be nyigblãvi medɔ sɔ ne sɔ do ma ehlɔ̃ be dzesia kpɔ ge. Ehlɔ̃ be dzesia ekpɔ ge ta wɔnɛ be Ne èle sɔ dzi nèvɛ do go hlɔ̃ ƒe dzeshia nenemaa, me anyigba zɔ ge nànya be esɔ ƒe nɔnɔmewo nyo. Tafla tsɛ kafla nu le do. Etona eyame, vɔ enɔna sɔ ƒe nɔnɔme me. Ke ekpeŋ, ewò hlɔ̃ me via, ekpeŋ. Efia be edzedzem be èɖi ke me ye ta ne wòva yi nenemaa, edzeshia ɖe wɔ ge nɔ wò. Edzo vi aɖe keklẽ ge ɖe ŋku dzi nɔ. Ke ele be wò ŋutɔ nànya be yeɖu kɔ. Ke le tɔgbuiwò nuteƒe ma be nu ʋã yi ke wòkpɔ do dzesi le esɔ dodo le Aŋlɔ dukɔ mea, ewɔe be dɔléle kpata, eku kpata va vam tso tɔgbuia ƒe ŋɔli ta ye na be wòde se be ehlɔ̃ vi aɖeke megaku esɔ le Aŋlɔ dukɔ me o. Gake egbeae tɔgbuia kɔ so mí be Africa Believe ye va wɔe be E, aŋlɔ vi dzidzi na yi gbeta vɛ de sɔ akɔ va ŋlɔ du me be yewoa zã ɖu. Ta me nye nu dame dzi wonye o. Me nyo nu yi nye kɔkɔ ekɔe. E nu yi ke nye kɔkɔa ekɔe. Mm. Aha, ame ya he ma biɔ be ɖe vovo toto kae le dekɔnu kple subɔsubɔ dome. Akpe.
Mm. Vovo totoe le dekɔnu kple subɔsubɔ domea? dekɔnua ye nye avɔa ya mi da ɖe abɔ. Yi mi da vɔ la bɔ avɔ yi mia subɔ ma alo mia ya wɔ avɔ subɔ. Mia we la vɔ subɔ. Mia we la vɔ subɔ.
Ta dekɔnu kple subɔ subɔ vovo toto me le wo dome o. Jɔ ɖo yo miwo nye. Jɔ ɖo yo miwo nye. Mama me gbɔna. Ma xɔ miniti ɖeka. Ai be yi ɖe se wa gbɔ se wa nam o jas miniti ɖeka pɛpɛpɛ ma trɔ gbɔ.

Ɣesiaɣi miwo minɔ nye kpɔm egbea nye hã mele mia kpɔm. Mi amewo katã le aƒe me, eye migbe, midze agba be mumua nava egbea. Mía fo Samson agɔ ɖo ku. Nana mi ten cedis ku dzo gli kpo twenty Ghana cedis efo Ernest wɔ la twenty one cedis set eh, gbadago na mi twenty cedis eye nema ke nye fo Samuel eh, Sendro nena mi eh, nena mi tu eleven cedis Obed Nyamishi nena mi eleven cedis Margaret Kutani Ten Cedis ye nema ke nye amete ƒi agbenye fia Thirty Ghana Cedis Esusɔ tɔwo mama hafi maɖe asi le ŋutiwo nui adzɔa eyi ye de eyi si tre ɖe ŋutinye ahan Nye be bia susɔe tɔe nye be ame aɖe be ɖe enu nyuie wònye ebe enu nyuie wònye be wobe egblɔ va yi be menyo be nyɔnuwo woasia woƒe godui alo woƒe pant ɖe gota na wo nyio Ke woƒe srɔ̃wo ƒe awu kple woƒe viwo ƒe nudodo ɖe, leke wòhe le? Eyi tsitre ɖe tinye míawɔe kpɔe ko. Nyɔnu yi ke ɖe srɔ̃a, mekpɔ mɔ asi eƒe pint ɖe gota o. Ye esrɔ̃ ƒe awu kple tɔtɔea ta asi ɖe gota. Gake nuyi le nyɔnu srɔ̃tɔ ŋu, eyi koe le ŋutsu srɔ̃tɔ hã ŋu. Yiƒe pint mekpɔ mɔ wòwɔ nɔ gota o. Ewɔ nɛ be gbɔgbɔ makɔmakɔ aɖe. kplɔna wo ɖo. Wobe míwo ehudɔwɔlawo gbea geɖewo tsɔ woƒe trɔ̃wo nɔ dadam ɖe social media kple TV, enu enudeamedziwo wònya, eye nye biabia susuetɔ afi mía dzo ɣeyiɣi si tre ɖe ŋutinye. Aƒetɔ bia kɔ srɔ̃ nu ma me nyo. Nyateƒe matomatoe koe va wɔe be maɖe ana be yede yiƒe voduu ɖe TV station be alo social media be ne wokpɔe be vodu kɔkɔ le ye si. Ke trɔ̃nuawo ɖe? Mamagã be nye biana eɖokui nye be, Ye mamagã ɖe yiƒe zikpuia le social media? Eƒe menu nyui wònyo. Menu nyui wònyo. Meda akpe kakaka. Nenye be Yehowa Mawu lɔ̃a nye, menya be ɣeyiɣi, nye producer bɔ nage be nàʋã nyui tsɔe ya o, nenye be ɣeyiɣi ɖe mɔ ne mía, ke le mía domee nɔ ge. Mía nɔvi yi ke woyɔna be Rejoice Gidiglo mena agbe fiẽ nyo teƒe sia teƒe yi ke nèle. Eya tso mía nɔ mía dada Ama Pratt gbɔ. Ebe Yehowa me netu tsi na wò. Nu sia nu ye nàwɔa. Nede dzi. Mama, ɣeyiɣi de. Ènya ɖe le afi ma hafi nàɖua? Akpe. Oo, meda akpe gamanyagblɔ ne ʋe vi ɖe sia ɖe ke mía kpɔm le gaxɔ. me. Míaƒe dekɔnu megakpe ŋu na mí o la yi ko nya me gblɔna la, Womekɔ mia si fia mede dum o. Tɔbia kɔ srɔ̃. Nenema ke koklo kpɔa mekpea ŋu ne koklo. Ne menyo oa, koklo mage ɖe eme dadatɛ o. La, koklo xɔ fufu mekpea ŋu ne koklo la. Heyi demedie ma yi ɖe sampɔe, ale be nye kple Shekina, woƒe ŋgɔgbea yi ke nye tɔgbuihoɖazameti evelia, míagafia nu tso dekɔnu ŋuti. be. Ɖagbe akpɔe le wò dɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House. Yawo ɖagbe akpɔe le Akatsi le Magava Hotel. Fi ɖagbe akpɔe le Atsibuta, Agbozo me. Shekinah Herbal Clinic ƒe dɔwɔƒea ƒe kaƒodzɛsia ye nye zero two four four nine four one four two eight. Do, medo ŋgɔ gblɔ va yi be, nenye be wɔnae na nuwò ga míegaku do ge, mía tɔgbui yi ke nye ŋgɔgbea nye Shekinah Herbal. Klinika ale be wòagagblɔ agba na wo me na mi na ne wolia mi mesena gɔme o. Wogblɔna be gbɔgbɔmedɔa gbɔgbɔmeŋkuwo kɔ kpɔnɛ. Eya ta zi geɖe nane wodzɔ le agbee ma mía ame yiwo ŋke ku mele mía si o mímeseɛ gɔme o. Egbea ɖɔkta mía dome zɔna be nègagbuglɔ va. Eyoo. Ye medie mada akpe le wò ɣeyiɣi hã ta. Okay. Medie mabia wò be nanewo yi ke mímese gɔme o vevitɔ yi ke míenɔ suku de ma. Àkpɔ be tso le míaƒe primary school age ɖe JSS age ɖe universitya, àkpɔ be míaƒe sukuhatia ɖewo lia, Ɛɛ, Yevuwo be wole very bright, intelligent le agbalẽnyanya kple numowo me. Gake le suku mɔ dede vɔ abe secondary school mido le suku vɔ heyina oa, nenye be nèva do goa me mɔawo eƒe ewo megbe kple totoa, akpɔ. Nɔ ŋu vɛ ɖu ŋu maɖumaɖu. E, de, de, dze nenema. Nanewo li ne ɖui ko lɔƒo nɔ bena, ne nye nyɔnua nèva wɔ abe nyagã ene, ne nye ŋutsua nèva wɔ abe amegãɖeɖi ene. Ko do, do, do me nava wɔ ɖe ƒumevi. Tafi be numɔ kpɔ mí nɔ zigiɖea dze sia ma nyui vɔ ŋkeke ʋɛ alo ƒe ʋɛ aɖewo megbe va te ɖe ama dzi ko akpɔ be ama ƒe nuwɔna, ama ƒe me, wo, nu, wo, wo dome va gblẽ ɖe ƒumevia. Geɖewo li gbɔgbɔme nue wonye. Gbɔgbɔme nue nye akpa gãtɔ. Gbɔgbɔme nue nye akpa gãtɔ. Ee, ee, Ke mía, mía kpɔ teƒe ya ɖa. Ame ɖe lia, edze dɔ wɔwɔ gɔme. Nu sia nu dze egɔme nyui. Akpɔ be amewo dze woƒe ŋkɔsese gɔme. Ziɖeka to ko akpɔ be nu sia nu va tɔtɔ na ama. Eɖewo li nyateƒe matomato le nu ya wɔm wòle. Ekpɔ dɔ ya wɔm míele fia le 1984 Shekinah Herbal Clinic dze gɔme. Ne ɖe mesa tamamɛŋutiwɔna ŋu manye tame oa, ne woŋlɔm be va yi, ne meŋlɔ dɔ ma be xoxo be enye ŋkɔ sem fia menye gbe o ɖe, ahan. Ta aɖewo lia numanyawɔwɔ le dɔ ma wɔm me o la, ekɔe vɛ trɔa to me kɔ vɛ na nu bubuwo wɔmee. Alo amewo ŋuti wòkpekpeŋ ɖa wo dometɔ aɖewo vɛ trɔe to me. Enuyo ƒomevia me nya be aɖo yia wo be nenye be wòdzɔa la, amea ƒe dadome gblẽ, edada sesẽna. Leke wòtsɔ hele Shekinah dɔwɔƒea? Shekinah edze be ame nava le amea 21 days, ŋkeke blaeve-vɔ-ɖekɛ. No la mama twenty wa ŋkeke ɖe o vere kia ale adzane kple tɔ ma o. Fifi afi yi wò le adze mia kpo teƒe agbɔ ni. Aƒe fi wò le fi wò dɔn le mia kpo teƒe agbɔ ni kɔa eva nyo na. Amatsi si amatsi le le ma gblɔm ne le ama ɖe ke nye Kristo tɔ ato ala amatsi ma gblɔm. O Kristo tɔ le na ma paa. Wole na ma ama le le le Biblia ma ama wole na ma. Míɔ, mía gbɔa, mí wuna lã ɖeke ɖe ama dzi o. Mí wuna xe aɖeke ɖe ama dzi o. Mí kɔna aha aɖeke ɖe ama dzi o. Ama ko le ge na la wɔ tutuin tso. Amagbewo lia, wo wɔ ŋudo vovovo keŋ. Atsia gɔme mí le afia godzi kura. Eƒe gbɔgbɔme nuwɔƒe li. Eƒe gbɔgbɔme nuwɔƒewo li. Eh. Meda eh, ko manya gblɔ ma nye Shekina dɔwɔƒea ƒe ŋgɔgba. Ye magblɔ woƒe kaƒodzesi nye 0244. Eyae nye nu yi ke hiã wòle bena. Ale la sie nye 0244941428 0244941428. Ame aɖe lia graduate wònye. Dɔwɔƒe sia dɔwɔƒe yi ke wòyia wonyanɛ.